U dan huwa shooter jekk taraw xi ħaġa interessanti ibatu ilna hawnhekk. Rajtu Gladiator, it-tu. Jiena fuq il-wan ħdimt fil-fatt. Ħdimt. Ejja mela. Jaw kont wieħed minn dawk li malli joħroġ iklu fil-juni. Le jena kont wara l-kamera skont assistant AD. Alternativa, kont ma l-alternativa demokratika. Oh le, assistant director, assistant tal-assistant tal-assistant, ah. imma b'xi mod kont hemm fil-film. Imma Għaw ħafna nies li raw dal-film, u smajna kummenti differenti. Ejja, minn oħġbu mill-lemni, preferi l-wan. Mm. U aħna, aħjar, ma nispekulaw xaħna, mm. imma nħollu l-affarijiet għal min jifhem, eh? Ma nagħna xaħat li jifhem. Ejja, ħankun qed indaħlu f'da f'shooter eh, kritiku tal-films, direttur fil-fatt. Sorry, mister, mister, mister. Kot, kot, kot, kot! Eh, eh, sorry, ma konx naf li għed film, ja? Ma ġara xej, aħna mux il-ħen kollu nifilm jaw sieħbi. Jena direttur kbir tal-films Alfred Iċċok. Dedu l-ċok għax iċċok ġebs. Tajjeb, ma għalix jgħidu l-ek. Iċċok? Eh. Għax iġibs ċok. Ħalli, ħalli, għax hemm ġaġa mhux nifhimha. Eh, x'tagħna nistaqsuk fuq Gladiator 2, please. Eh, eh, eh, eh mm. eh, Rajtu? Rajtu, rajtu, rajtu, rajtu. Sawa, u x'inhu ma l-kummenti tiegħek fuq? Tajjeb, tajjeb. Oġbok lilek? Oġobni, jew moġob, tajjeb? Lilek għed nistaqsu, għax inti l-espert tal-film, se tifhem. Ija bħala espert tal-film, naħseb illi forsi madux żmien illi atturi bħal Mel Gibson jibqgħu jinterpretaw partijiet ek ek, ek demanding. Sam, dan dan memx Mel Gibson tafieħ. Mux kem Malta ma, ma tal-film zaw. Le, eh, le, mela, Mhux Mel Gibson, mela fakkarni waħda tal-Gladiator. Inti żgur rajtu, eh? Iżgur, mela, mela, mela. Eh, Tal-Gladiator it-tu qed tgħidli. Eh, eh, li filmi għaw Malta dak, eh, tal-ġlied. Ta' eh tajżin, eh rajta, rajta, beda jħilli eh, għax bdew jaraw ħafna nies, imma. Zom, jien naħseb qed titfixkel ta' ma xi ħadd. Ara, ħana jdex se nagħmlu, kompri, ħanaqtaw, ħanaqtaw, rajt? Ora, insellem li jiena għalfet iċ-ċok. Action! Ħin sellmulu lil Alfred iċ-Ċokk. Għalfejn jismu Alfred iċ-Ċokk? Ċokk. Iċ-Ċokk, għall-ġibs. Ma l-istess risposta li qed titini u kull darba ra se taqbes jien. Eh, taqbes għax inkella jkollok tqaċċa tis-sidri u l-qmis pol ma jagħmel da. Issa ġej il-milied u jibdi l-iżmin tax-shopping. U allura nibda nieħu gost indur nara x'se nixtri minn hawn u x'se nixtri minn hemm. Din tal-vejt! Duħħan iġġibni li li, no smoking twister, no smoking, ola vejt, ola għas xaħġa oħra, eġej fer, eġej for rispet, mux għax taħsbu li fil-vejt, tamlu li trejdu anka ġo restaurants, Jew ġo xi uffiċċju jaħdmu li għand fil-vejt għandhom id-dritt sakrosant li jpejpu kif u meta jridu. Le, ġejbu rispett lil ħaddieħor u l-vejp bħas-sigaretti jew pejpu fis-smoking area jew inkella pejpu barra għax meta jiġri hekk jien nibda nara l-sħab, sħab nibda nara madwari. Issa ħa mmur, ħa mmur nara minn fejn Aħ b'hekk ħa nixtieq mill-ġdida, la fottejtni ukoll! U reġa fetaħ il-Notre Dame, sinjuri, tiftakru kien nħakem minn kbar immissa wara restawr u affarijiet. Kont mort tur, eh, kont mort naraħ. Ommi kien ġitlek l-istess tur. Mux jem sirt naf għadden iftakar għammek faċċa ta' Notre Dame iżżomm il-kappell U dakinhar inzar ta' kien ir-riħ. U bada jinkixfilha kollox. U għattela, sinjura, sinjura, tidillek il-patata. Ah. Għat il-għox tinkwita għat il-patata għandha fuq minn 70 sena xriefet issa għat li mal-kappella du xriet xow. Vojt, vojt. U għanka Malta minn mela hawnhekk nirringrazzjaw in-nies li jaħdmu bħala protezzjoni ċivili, niftakru nirien li kienu gbar. Gbar. Fl-2019 kien inħaraq l-ħarġ tal-mellieħa. Niftakar meta qabad il-waist surf. Kont noqgħod hemm jiena within line Għal-darba kon le, le, fil-ħar. Għal-darba kon nadna. Għalmenu maw xirħa taħara imma rħa taħruq. Mhux hekk u anka dan nar riċenti. Eh, Li bda bur marrat. Dak u koll, ma mux għal dak etnejt, il-parlament bħalissa on fire. Għalla ħares dak għamilu naren sopjan u min jab kemm il-miljon swena. Naħseb għandhom fire detectors. Għandhom kollox kif suppost, tajjeb. Ma għax mandom. Cleaner.